Wel, yn y sgwrs dwytha, nes i geisio rhoi rhyw drosolwg cyffredinol o gynnwys uh, yr Hen Destament. A'r hyn dw i'n bwriadu ei wneud heno ydy canolbwyntio ar yr adrannau hynny o'r Hen Destament sydd efallai'n peri problem i'r Cristion, yn peri concern i'r Cristion, yn peri embaras efallai i'r Cristion. Yym ac os dal i mi gydnabod yy ar y dechra bod y sgwrs yma yn seiliedig ar yy yy y gyfrol nes i gyhoeddi chydig flynyddoedd yn ôl bellach a dyma'r gyfrol The The Immoral Bible yy o'dd yy Enid yn cyfeirio ato. A falla dylwn i ar y ddechrau uh, ddeud rhai byr am, uh, am deitl y llyfr, oherwydd um, pen eisiau anfon y llawysgrif i'r wasg, um, y teitl o'n i wedi fwriadu uh, ar gyfer y gyfrol oedd uh, An Examination of the Ethically Problematic Passages in the Hebrew Bible. Wel, mi ath golygydd y wasg i banic llwyr. wrth weld teitl trwsgl fel yna uh, yn cael ei awgrymu, a mi ddudodd i'r blwm ag yn blaen wrth e, wel, neu ddim gwerthu hanner dwsin o gopïau uh, efo rhyw deitl fel yna. Um, wyt ti angen teitl mwy um, Bydd eto ddim mwy bwriadol brofoclyd, meddai. Beth am um, rhywbeth fel Byd Moral Bible? A wedi rhoi y trith oedd y ti wedi feddwl roi fel teitl, fel rhywbeth o is-deitl y tu mewn i'r gyfrol. A dyna yn y diwedd y cytunwyd uh, arna fo. Yym, a ma' raid mi rw fath o gydnabod yn groes i'r graen ma'n debyg bod yy y golygydd wedi bod yy yn iawn oherwydd ma'r yy ma'r yy gwerthiant y gyfrol wedi bod yn reit dda ac yn reit cyson gydol y blynyddodd a diolch ma'n siŵr i iddi hi am ddewis teitl mor ryfoclyd. Wel, y cyfan dwi am 'i wneud yn 'ych cwmni chi heno felly ydi tynnu sylw at rei o'r adrannau, fel dwi'n dweud, yn yr Hen Destament, sydd yn debyg o beri loes i'r Cristion. Ac wedyn dwi am mynd ymlaen i ystyried y ffordd ma' diwinyddion dros y blynyddoedd, yy wir dros y ddegawda, wedi ceisio ymgodynnu ar adrannau mwy dadleuol yma o'r Ysgrythur. Dewch i mi ddechrau felly drwy sôn am y cyfreithiau sydd gynnon ni yn yr uh, yn y Torah, yn y pum llyfr. A'r pwynt cyntaf os ni'n licio i bwysleisio heno, um, ydy fod yn bwysig iawn bod ni yn ystyried y deddfa hynny yng ngoleuni i cyfnod. Er enghraifft, da ni gyd yn gyfarwydd hefo'r ddeddf llygad am lygad, cant am ddant. A mae'n siŵr gyda i lawer iawn o bobl, mae'r ddeddf yna fel tasa fo yn, yn crynhoi, yn, yn crisialu holl ethos uh, yr Hen Destament yn ei gyfanrwydd. Hynny ydi bod yna rhywbeth y cul, bod yna rhywbeth calad, bod yna rhywbeth um, di-gyfaddawd yn y sgeidiau yr hen destament am drosedd a chos. Yn sôn yma yna am droi'r foch arall, os na ddim sôn yma yna am um, garu gelynion, na llygad amlygarthnia hi. cant am ddant. Ond tasan ni'n ystyried y ddeddf yma yng ngoleuni fwriad gwreiddiol, mae'n ddigon posib y byddan ni'n ei gweld hi mewn goleuni ychydig bach yn wahanol. Chi'n gwybod, yn y cyfnod cynnar cynnar yn hanes Israel, pan oedd pob unigolyn yn aelod o lwyth, tasa rhywun yn eich taro chi neu yn eich niweidio chi, Mi fydda gan aelodau y llwyth oeddech chi yn aelod ohono fo yr hawl i ymosod yn ddi-dostur, yn ddi-drugaredd ar y sawl oedd yn gyfrifol am yr anaf. Ac mae'n debyg mae bwriad gwreiddiol y ddeddf yma oedd deud rhoswch am funud cyn i chi ddechrau dial llygad am lygad, pia hi, dim mwy na hynny, dant am ddant, pia hi, Dim mwy na hynny. Hynny ydi, peidiwch â mynd dros ben llestri yn eich awydd i ddial. Dim ond llygad am lygad, dim ond dant am dant. A mae'n adael i chi fyfyrio ar arwyddocâd y dehongliad yna o'r ddeddf yng ngoleuni'r hyn sydd wedi bod yn digwydd yn Gaza yn ystod yr wythnosau dwytha yma. Wel, pen da ni'n edrach ar ddeddfau eraill yr Hen Destament, wrth gwrs, mae yna lawer ohonyn nhw sydd yn gwbl annerbyniol i ni heddiw. Ond dwi'n rhyw ama, mae nid y ddeddf ei hun efallai yn aml iawn sy'n achosi'r broblem, ond y gost am droseddu yn erbyn y ddeddf. fel rydyn ni'n gwybod, marwolaeth wrth gwrs oedd y gost am ladd rhywun arall. Mae'n bosib y bydda yna rai yn yn cymdeithas ni, sicr mi yna lawer yn yr unol daleithiau sydd yn credu yn y, yn y gost eitha, yn, um, yn derbyn bod y ddeddf yna yn un teg ac yn un resymol. Ond y broblem ydy wrth gwrs bod y gost eithaf yn cael ei argymell yn yr Hen Testament am droseddau megis cablu a hyd yn oed amharchu rhieni. Ac y gwir ydy, dyda ni ddim yn gwybod mewn gwirionedd i ba raddau yr oedd y gosb eithaf yna yn cael ei weithredu am y fath droseddau. Y tebyg ydy, mae fel math o rybudd am ddifrifoldeb y drosedd oedd y gosb yn nodi'r yn hytrach na rhywbeth oedd disgwyl iddo gael ei weithredu yn llythrennol. I roed un enghraifft i chi, y gosb yn ôl y ddeddf i wraig oedd wedi cael ei dal yn codi nebu oedd marwolaeth. Ond mi fedrwch chi ddarllen yr Hen Destament o'i ddechrau i'w ddiwedd, a does na ddim un enghraifft o wraig oedd wedi cael ei dal mewn godineb yn cael ei rhoi i farwolaeth. O' 'na gosb yn ei wynebu hi, yn ôl gwahanol lyfrau, oedd, oedd hi yn cael ei gwawdio yn y gymdeithas, oedd hi'n cael ei waradwyddo yn y gymdeithas, oedd hi'n cael ei bychanu yn gyhoeddus, ond does 'na ddim un enghraifft ohoni yn cael ei rhoi i farwolaeth. Wel, gadewch i ni symud o'r deddfa at yr at yr hanesion ac at y straeon sydd yn yr Hen Destament sydd yn peri gofyn ac bod yr hanesion yma, straeon yma yn fwy cyfarwydd i'r rhai o bobl na'r deddfa dwi wedi bod yn sôn amdanyn nhw. Darllen dyw'r Genesis ac Exodus, a chi'n cael yr hanesion yn ddydach am Mae o arwydd mawr y genedl yn yym yn ymddwyn mewn rhyw ffordd ddigon anfoesol. Cofio Abraham yn deud celwydd am ei wraig Sara yn deud wrth yr eillwyr ma' ma' ma' yy ei chwaer o ddim yn gwirionedd er mwyn achub ei fywyd ei hun. Dwi'n cofio Jacob twyllo ei frawd Esau o'i etifeddiaeth. Dwi'n cofio Moses, yr un yn ôl traddodiad, oedd yn gyfrifol am y deg o'r chymyn, oedd yn dweud na ladd, ac ym mhenodau cynta Exodus, a chi'n cael Moses ei hun yn, yn lladd un o'r eifftwyr oedd yn, yn gyfrifol am, am gam drin un o, o frodyr Moses. A da ni'n meddwl am Dafydd. Dafydd o bawb! A chi'n gwybod, uh, uh, awdur uh, yn ôl traddodiad am ryw byd o'r, or salma. Wel, mae o yn godi nebu efo Bathsheba, ac yn hyd yn oed yn waith na hynny mewn gwirionedd, uh, yn anfon gŵr Bathsheba i flaen y gaf er mwyn sicrhau y byddo fo'n cael ei ladd yn y rhyfel. Mae yna rai bobl wedi trio esgusodi'r enghreifftiau yma trwy ddeud, wel, dyna fo, meidrolion ffaeledig oeddan nhw. Dydyn nhw ddim yn cael eu dyrchafu fel, fel rhyw esiamplau clogwyw i'w hefelychu, hyd yn oed oddi mewn i'r Beibl ei hun. Ond, mae yna broblem yn codi pe mae'r hanesion yn sôn am Dduw ei hun yn gweithredu mewn ffordd os a ni'n siŵr ni meddwl yn anfoesol. Ti'n meddwl, er enghraifft, am, am Dduw yn um, gorchymyn i Abraham, i aberthu, i fab, Isaac. Da chi'n meddwl am Dduw yn um, cosbi Dafydd a Bathsheba yy am odynebu, a sut ddaru o gosbi nhw oedd troi rhoi yy y plentyn di-niwed a anwyd i'r ddau ohonyn nhw, rhoi'r plentyn di-niwed yna i farwolaeth. Ond o'r holl hanesion, mae'n siŵr, yn yr Hen Destament, yr un sydd mwya' tebyg o beri problem i'r Cristion a loes i'r Cristion yn enwedig yy yn mynna bod hyn sydd yn digwydd yn Israel heddiw, ydy'r hanesion yna da chi'n ei gael am yr Israeliaid yn mynd i feddiannu gwlad Canan, yn mynd i feddiannu gwlad yr addewid. Fel yr hanesion yn glir wrth ddarllen llyfr Joshua neu llyfr y barnwyr, A ma' ma'r hyn ma' nhw'n ei wneud yn gwbl, gwbl erchyll. Ma' nhw ma' nhw'n mynd o ddinas i ddinas, ma' nhw'n dinistrio bob peth o fewn golwg, ma' nhw'n lladd nid yn unig y y y milwyr, ond ma' nhw'n lladd yr holl ddynion, eu gwragedd nhw, eu plant nhw, yr anifeiliaid i gyd. A 'dan ni'n gwbod tasa hyn yn digwydd heddiw, Mae gynnon ni enw amdano fo, yn does? Ethnic cleansing. A da ni wedi weld o yn yn hoes ni, yn digwydd yn, yn, yn Kosovo, yn Bosnia ac mewn llawer o lefydd eraill. A'r broblem ydy, wrth gwrs, mae nid gweithredu ar ei liwt i hunin yr oedd yr Israeliad. Nid gweithredu yn groes i wyllus Dyw yr oedden nhw, ond i'r gwrthwynaf yn llwyr. i ryddhau ofal i ewyllys Duw. Darllen yr adnod i chi o lyfr Deuteronomium yn y bymthegfa, yr ugeinfed bennod ac adnod 16. Nid wyt ti ar bed unrhyw greadur Duw yn y dinasoedd yr wyf yn eu rhoi i ti yn etifeddiaeth, yr wyt i'w difrodi nhw yn llwyr. Rydych chi'n troi at lyfr Joshua a mae, um, mae hyn i weld yn fanna yn uh, penod deg, adnod 40. Gorchfygodd Joshua wlad i gyd uh, i brenhinoedd heb arbed neb, ond lladd pob perchen anadl, union fel y gorchmynodd yr arglwydd dduw Israel. Wel, dwi'n meddwl mod i 'di deud digon am yr yy adranna yy yr adrannau yma sydd yn debyg o beri loes i'r i'r Cristion. A ac ma'n bosib bo' chi'n gofyn, wel, i be', pam 'dan ni isio pam 'dan ni isio mynd ar ôl yr adranna yma? A ma'r ateb sy gynna' i yn un syml iawn iawn, oherwydd Dyma'r union adrannau sydd yn cael eu dyfynnu hyd at syrffes gan anffyddwyr yn hoes ni, bobl fel Richard Dawkins, oedd Enid yn cyfeirio ato fo'n gynharach, um, Christopher Hitchens a llawer o rei eraill. Maen nhw'n ma nhw cyfeirio at yr adrannau yma er mwyn tanseilio y grefydd Iddewig ac er mwyn tanseilio y grefydd Cristnogol. A be mae Richard Dawkins yn ei wneud yn ei lyfr uh, The God Delusion ydy mae o'n mae o'n rhestru y math o uh, y math o adrana adnodau dwi ddim yn cyfeirio atyn nhw heno uh, ac mae o'n dweud mewn ffordd wel sbiwch dyma'r math o dduw mewn gwirionedd da chi yn ni addoli. Dewch mi ddarllen i chi jyst un frawddeg uh, o'i lyfr o The God Delusion. Uh, Dyma'r frawddeg gyntaf un da chi'n ei gael yn yr ail benod. Un frawddeg ydi o gyda llaw, er bod o'n swnio'n reit hir. The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction.

bwli. Wel, da chi'n bod, dyna chi gam striwio ynde, y, y, y, y dystiolaeth feiglaidd, i jyst rhoi un wedd ac un wedd uh, yn unig. Ac uh, mae gennau ddyfyniad arall byrach o law ar gan agnostig o Ffrainc, un o'r enw um, Jules Renard. Uh, a dyma ddedodd o mewn un frawddeg I don't know if God exists, but it would be better for his reputation if he didn't. O, beth ydych chi'n neud o hynny? Wel, gadewch ni ofyn wedyn, sut mae ysgolheigion neu diwinyddion wedi mynd ati i oresgyn y rhan awsterau yma? A dwi am nodi rhyw dri ffordd uh, gwahanol heno, a gewch chi benderfynu Pa un sy'n ymddangos i chi yn fwyaf apelgar? Un ffordd, ac oedd y ffordd yma yn gyffredin iawn yn niwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac ar ddechrau yr ugeinfed ganrif, oedd esbonio yr anawsterau yma yn nhermau esblygiad, yn nhermau evolution. Am ar dyddiadau yn ambwytig, diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, dechrau'r ugeinfed ganrif. Oherwydd mae'n berffaith amlwg i ni bod y, y, yr ysgolheigion Beiblaidd yma yn drwm dan ddylanwad syniadau Charles Darwin. Oedd o, fel y da chi'n gwybod, wedi cyhoeddi ei lyfr enwog, The Origin of Species, uh, yn ôl yn 1859. A fe nath yr ysgol heigion Beiblaidd yma oedd cymhwyso syniadau Darwin yn y byd gwyddonol i'r byd moesegol. A roeddan nhw'n dweud, wel, roedd syniadau moesegol wedi datblygu yn raddol yn Israel, o'r cyntefig i'r soffistigedig. A da ni'n gweld, meddyn nhw, hyn yn yr Hen Destament ei hun, pan da ni'n sôn am y rhyfel sanctaidd, gyfeirio ato fo'n barod, gorchymyn Duw i'r Israeliaid, ladd y wyr a'r bracedd a'r plant. Mae'r mae math yna o ddarlun i'w weld yn y cyfnod cynnar cynnar yn hanes Israel. O tua'r chweched ganrif ymlaen, dos na, dos na ddim sôn o gwbl am, am ryfel saint. Da ni'n gweld felly moesau yn datblygu yn raddol. A mewn ffordd mae'r syniad yma a, a, a pel y syniad yma yn, yn hawdd iawn uh, i'w gwerthfawrogi oherwydd ydy ni yn gweld yn dda ni syniadau moesegol wedi datblygu o fewn yn hoes ni. Dwi ond yn meddwl am agwedd y wladwriaeth er enghraifft tuag at hoelfon. A mae'n anodd yn dydy heddiw uh, meddwl bod na rai ohonyn nhw yn cael eu carcharu am droseddu yn erbyn cyfraith gwlad cyn 1967. Ac eto heddiw maen nhw'n rhydd i briodi ac yn rhydd i gael sêl bendith yr eglwys ar yr union. Wel, da chi'n meddwl os ydy uh, niadau moesegol wedi datblygu fel yna o fewn degawdau yn yn hoes ni, wel, siŵr goblyn mae syniadau moesegol wedi datblygu o fewn y canrifoedd da ni'n sôn amdano yng nghyswllt. Heddiw, dwi'n meddwl bod yn wir deud mae ychydig o, o ysgolheigion Feiblaidd sydd yn barod i gymradwyo y dull yna o esbonio'r anawsterau Beiblaidd. Hynny am fwy nag un rheswm. Yn gyntaf, roedd yr, wel, y diwinyddion Darwinaidd yma, os gael galw nhw felly, yn meddwl am ddatblygiad moesegol fel rhywbeth goraddol. tasan nhw wedi disgrifio'r peth yn nhermau rhyw gorach. Mi fasa llinell wedi cychwyn yn y gwylod, wedi mynd yn ara uh, ac yn gyson i'r top ac yn cyrraedd rhyw ben llanw, yn cyrraedd rhyw uchafbwynt yn y Testament Newydd, yn y sgeidiau Iesu ac yn benodol yn y bregeth ar y mynydd. Ond y gwir ydy, a mae bron y cyfan o'r ysgolheigion Beiblaidd yn yn barod i dderbyn hyn bellach, tasach chi yn tynnu graff o ddatblygiad moesol yr Israeliaid, mi fasa fo'n llawer fwy fel zig-zag na fasa fo o ryw linell unionsyth. Cymryd un cam ymlaen a wedyn rhyw ddau gam yn ôl yr oeddan nhw gan amla. A hefyd, roedd, roedd... oedden nhw'n deud bod yr adrannau mwya' gwaedlyd yy yn y y Beibl yn perthyn i'r cyfnod cynnar, yn reit gamarweiniol yn ôl rhai ysgolheigion, oherwydd roedd 'na rei ohonyn nhw'n deud, wel, os dach chi am weld adrannau mwya' gwaedlyd y Beibl, y rheini i'w weld nid yn yr Hen Destament ond yn y Testament Newydd, yn Llyfr y Ddatguddiad. Ti'n iawn, yn darllen penod chwech neu penod 19 o lyfr o ddatguddiad, mi welwch chi am be' dwi'n sôn. A rheswm arall dwi'n meddwl dros uh, amau y dull yna ydy bod na duedd ganddyn nhw dwi'n meddwl i fod ychydig yn ddilornus o'r Hen Destament, i, i fychanu gwerth uh, yr Hen Destament. Oherwydd i hawgrym oedd, wel, pam da chi eisiau treulio'ch amser gwerthfawr yn olrhain holl hanes y ddatblygiad moesegol yma. Os chi dreulio'ch amser ddim yn ffocysu ar ben llanw uh, y datblygiad, os chi wario'ch amser ddim yn darllen y bregeth ar y mynydd. Felly, oherwydd rhyw resymau felly, ychydig mewn gwirionedd o ysgolheigion sydd yn bellach yn, yn ffafrio y, y dull uh, esblygiad yna o esbonio ran awsterau deunaidd. Dyna ni at yr ail dull sydd, dwi'n meddwl, yn, yn fwy poblogaidd ac yn wir yn fwy derbyniol gan lawer. Y term technegol am y, y dull yma ydy yn Saesneg, the canon within the canon approach. Uh, yn y gyfrol, dwi wedi defnyddio term dipyn bach llai ysgolheigaidd, the pick and choose approach. A mae'r syniad yma yn un berffaith syml. Fedrwch chi ddim bod yn gyfarwydd â'r Hen Destament yn ei gyfanrwydd. Mae hynny'n amlwg. Mae o'n anorfod bod chi'n mynd i ddethol a dewis. Mae o'n anorfod bod chi'n mynd i flaenoriaethu rhai adnodau neu rhai adrannau o'r Hen Destament dros adrannau eraill. A mae'r ysgolheigion sydd yn bleidiol i'r dull yma yn dweud, da chi'm yn gwneud dim byd o gwbl o'i le trwy ddethol a dewis. Oherwydd dyna'n union wnaeth yr Iddewon, yr Hen Destament, dyna'n union wnaeth awduron y Testament Newydd. Er enghraifft, da ni'n gwybod bod uh, yr Iddewon wedi blaenoriaethu y Torah, a maen nhw hyd heddiw yn, yn ystyried y Torah yn llawer iawn mwy awdurdodol na gweddill yr, yr, y, y, y Beibl Hebraeg. A wedyn pen ni'n troi at y Testament Newydd, mae o'n arwyddocaol iawn bod hanner y dyfyniadau o'r Hen Testament, a chi'n ni'n weld yn y Testament Newydd, yn dod o just Dau lyfr, maen nhw'n dod o naill ai Llyfr y Salmau neu Llyfr y Proffwyd Eseia. Oedd gennyn nhw 39 o lyfrau i ddewis ohonyn nhw, ond na, maen nhw wedi blaenoriaethu dau ohonyn nhw. A felly y ddadl uh, gan y pleidwyr y, y dull yma ydy, gan ni ond yn gwneud be mae pawb arall wedi gwneud o'r cychwyn cyntaf, yn Iddewon ac yn Gristnogion. Y gwir ydy, mae'n debyg, yn ymarferol, dyna da ni yn ei wneud, os ni ond yn cyfarfa uh, y peth. Da ni'n derbyn rhai o uh, ddeddfa llyfr Exodus er enghraifft. Da ni'n derbyn y deg o'r cymun, siwr o fod. Ond da ni'n gwrthod deddfau eraill yn Exodus. Er enghraifft, y gosb eithaf am gablu. 'dan ni'n hapus er enghraifft i dderbyn y gorchymyn i garu cymydog sydd yn Leviticus 19, ond 'dan ni'r un mor hapus i anwybyddu y ddeddf yn yr un pennod sydd yn yn gwahardd ni rhag gwisgo dillledyn wedi'i wneud o ddau ddefnydd gwahanol. Wel, dyna'r ail ddull, ond dwi'n meddwl bod i'r dull yna, er ei fod yn boblogaidd, mae iddo fo ei beryglon. A dwi'n meddwl mae'r prif berygl ydy bod ni yn mynd yn reddfol, mae'n siŵr gynna i, i ddewis yr adnodau hynny neu'r adrannau hynny yn yr Hen Destament sydd yn digwydd cyd-fynd â'n safbwynt personol ni. Ac o ganlyniad, mae'r Beibl yn mynd i fynd yn rhyw fath o siambr atsain, yn rhyw fath o echo chamber, lle da chi uh, yn mynd at y Beibl a mae'r Beibl yn mynd i fwydo eich rhagfarna personol chi. Byliwch yn enghraifft am y dadleuon da ni wedi gael dros y degawda. ynglŷn â'r rôl y ferch yn y gymdeithas ac yn wir, rôl y ferch oddi mewn i'r eglwys. O ran rôl y ferch yn y gymdeithas, rydyn ni wedi gweld rhai yn, yn dyfynnu geiriau Paul i eiriau enwog o pen pob gŵr yw Christ a phen pob gwraig yw'r gŵr. Ond wedyn mae yna eraill yr ochr arall o ddadl yn dweud, wel ia, Paul ddudodd, nid oes nag Iddew na Groegwr, nid oes na caeth na rhydd, nid oes na gwryw na benyw. Hynny ydy, mae'r gwahanwyr rhyngddyn nhw wedi cael ei chwalu. Da ni wedi gweld yr un dadleuon ynglyn â rôl y ferch oddi mewn i'r eglwys, yn dod â ni. Rhai ohon- rhai yn deud, wel, ia, dim ond dynion oedd y, y arweinwyr yn yr eglwys fore. Ond wedyn mae yna eraill yn dweud, wel, ia, ydych chi'n anwybyddu penod ola y, y, y llythyr at y rhufeiniad, er enghraifft. Mae Paul yn sôn am, am ferch o'r enw Phoebe, uh, ac mae'n amlwg bod hi yn rhywbeth o arweinydd yr eglwys, a mae Paul yn, yn gofyn i'r eglwys bod yn gefnogol iddi hi. Mae un o'r dadleuon mwyaf hurt dwi wedi glywed yn erbyn orffeinio merched ydy'r rhai sydd yn dweud, wel ie, wel dim ond dynion oedd na ynde ymhlith disgyblion Iesu. Wel ia, be dwi'n dweud, dim ond iddewon oedd na ymhlith disgyblion Iesu. Os am rhaid chi ddim fod yn iddew i gael eich uh, ordeinion weinidog, siawns? Wel, oherwydd mae fi ddim yn berffaith hapus hefo'r dull yma o ddethol a dewis. Mi rydw i'n bersonol, a barn hollol bersonol ydy hyn, ond dwi dipyn bach yn amheus o'r defnydd o lithiadur, o lectionary. oddi mewn i'r eglwys. Da ni'n gwybod bod iddo fo le amlwg, archus iawn, uh, oddi mewn i'r eglwys Anglicanaidd ac oddi mewn i'r eglwys yng Nghymru. A mae'r um, egwyddor, dwi'n meddwl, y, y tu ôl i'r syniad yn un, yn un da. Oherwydd mae gennych chi ddarlleniad um, penodol o'r Hen Testament, ac o'r Testament Newydd, ac mae thema'r gwasanaeth i gylchdroi o gwmpas yr, y darlleniadau hynny. A mae'r ffaith bod gynnwch chi ddarlleniad o'r Hen Testament a'r Testament Newydd um, yn sicrhau bod yna rhyw fath o gydbwysedd rhwng y ddau testament. Ac yn wir, mae'n debyg tas ar rhywun yn mynychu gwasanaeth yn yr eglwys drwy gydol y flwyddyn, wel, oeddech chi, mae'n debyg oeddech chi wedi cael rhyw rhagflas bron iawn o bob llyfr yn, uh, yn, yn y Beibl i. Rwan, dwi'n digwydd perthyn i'r eglwys Presbyteraidd, a mae gynnal ni hefyd leithiadau. Mae bob un sydd yn weinidog yn yr eglwys Presbyteraidd, hyd yn oed yn flaenor fel fi yn yr eglwys Presbyteraidd, yn derbyn copi o hwn, y llawlyfr gwasanaethau. Mae ddeugain tudalen ar ddechrau hwn sydd yn cynnwys llithiadur. Y gwahaniaeth mawr ydy bod na neb ymhlith y Presbyteriaid hyd y gwela i'n cymryd unrhyw sylw o fath yn y byd o'r llithiadur. Ac mae rhaid i mi ddeud am resymau hollol, hollol hunanol, dwi yn reit balch o hynny. oherwydd mae'n golygu mod i'n medru um, darllen a phregethu ar adnod o lyfr Genesis yn nghapel yn Llanfair Port un syl a dwi'n medru rhoi'r un bregeth yn Crwys yn gair dydd y syl wedyn. Dim rhaid i mi gyfyngu'n hyn i unrhyw uh, ddarlleniad penod. Ond Y rheswm dwi yn dipyn bach yn amheus yy ynglŷn â'r syniad o lithiadur ydi bod 'na rw benderfyniad wedi cael ei wneud ymlaen llaw be ddyla'r gynulleidfa i glywed. Er enghraifft, mae'r llithiadur yn deud wrtha ni i ddarllen, um, er enghraifft, um, llyfr uh, y salma, darllenwch salm 137, meddwl llethiadau, adnodau 1 i 6. A mae'r salm yn un cyfarwydd yn salm brydferth iawn i ddechrau. Er afonydd Babylon, yr oeddem yn eistedd ac yn wylo wrth i ni gofio am Seion. Ond dwi'n dechrau edrych ar y salm a dwi'n gweld, wel, dos na mond naw adnod yn y salm i gyd. a mae'n rhaid i ni stopio ar adnod chwech. Os y fod yn cymryd 30 eiliad i chi ddarllen gweddill y salm, ac mi fydd y gynnwch chi y salm i gyd wedi cael ei ddarllen. Ond, pen da chi'n darllen y salm i'r diwedd, da chi'n gweld pam, oherwydd dyma'r adnod sydd yn dilyn, Gwyn ei fyd y sawl sydd yn cipio dy blant ac yn ei dryllio nhw, yn erbyn y graig. Ydych chi, pan ydych chi'n clywed adroddiadau o Gaza ar y teledu, yn aml iawn, ydych chi'n cael yr hybydd yma yn dod Some viewers may find the following scenes disturbing. Hynny ydi, maen nhw am ddangos y digwyddiad yn ei holl erchylltra. Wel, gewch chi byth um, y llithiadur sydd yn mynd i ddeud listeners may find the following verses disturbing, oherwydd dydyn nhw ddim yna. Maen nhw wedi diflannu, hei presto, maen nhw wedi mynd. Hynny ydi, be sydd gynnau ydy, mae yna sensro wedi bod, wath ni'n gydnabod y beth hyn, mae yna sensro wedi bod yn mynd ymlaen. Mae yna rhyw bwyllgor yn rhywle wedi sensro'r ysgolthwyr, wedi penderfynu beth sydd yn briodol, beth sydd yn amhriodol i'r gynulleidfa i glywed. Ydy hynny'n beth iach? Ydy hynny'n beth bonus? Dwi ond yn gadael y cwestiwn yna yn yr awyr. Gair, ac mi fydda i'n fyr rwan, uh, y gair i, i, i gloi am y trydydd dull. Am y trydydd dull mae mewn ffordd yn cynrychioli'r gwrthwynaf llwyr o'r dull blaenorol. Yn hytrach na dethol a dewis, mae'r dull yma yn dweud, mi ddylech chi edrach ar y dystiolaeth Feiblaidd yn ei gyfanrwydd. Ac os wnewch chi hynny, mi welwch chi nad ydy pethau ddim yn ddu a gwyn, mi welwch chi nad ydy dysgeidiaeth y Beibl o'r un ochrog ag y tybir yn aml. Meddyliwch, er enghraifft, am y ddeddf ynglyn â chaethwasiaeth. Wel, does 'na ddim amheuaeth o gwbl bod yr Hen Destament yn derbyn yr egwyddor o gaeth wasgaeth. Ia, roedd 'na reolau pendant i ddiogelu'r caethwasg, oedd ddim yn cael ei gam-drin o, oedd chi'n gorfod ei ryddhau o ar ôl chwe mlynedd o wasanaeth. Ond mi roedd y sefydliad ei hun yn cael ei dderbyn yn ddi-gwestiwn. Rŵan, yn yr Unol Daleithiau, yn y ddeunawfed ganrif ac yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd 'na filoedd yn cadw caethweithio ac yn cyfiawnhau yr arfer drwy apelio at yr Hen Destament. Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, mi roedd 'na ddadlau brwd iawn ymhlith Cymry Cymraeg yr Unol Daleithiau ynglŷn â phriodoldeb cadw caethweision. Roedd 'na ddadlau cyhoeddus yn y cylchgronau Cymraeg oedd yn cael eu cyhoeddi yn yr America, pethau fel y dyngarwr, y cenhadwr Americanaidd, a roedden nhw'n llawn o sgrifa, rhai ohonyn nhw uh, yn bleidiol i gaethwasiaeth, eraill yn erbyn yr, yr arfer. Yr oedd gynna i fyfyriwr ychydig flynyddoedd yn ôl, ddaru dreulio rhai blynyddoedd a dweud y gwir yn mynd trwy'r cylchgrawnau yna. Ac um, yn y diwedd mi ddaru o gyhoeddi uh, ffrwyth ei ymchwil a mae'r teitl a roddodd i'r gyfrol yn un arwyddocaol iawn, dyna di'r gyfrol a'r teitl, mae'r Beibl o'n tu Hynny ydi, roedd y rhai oedd o blaid caethwasiaeth a'r rhai oedd am ddiddymu yr arwr, roedd y naill fel y llall yn medru dweud, Mae'r Beibl o'n tu. Mae'r Beibl o blaid yn hochr ni i'r ddadl. A dyma pam, yn gwirionedd, mae yna rai yn ffafrio y dull yma o ddod dros yr anawsterau Beiblaidd. Mae rhaid i chi ystyried y dystiolaeth Feiblaidd yn ei gyfanrwydd. Rhaid i chi bwyso a mesur yr adrannau sydd yn sôn am ddigofaint Duw, ochr yn ochr â'r adrannau hynny sydd yn sôn am ei gariad a'i oddefgarwch o. Mae'n rhaid i chi weld yr adrannau sydd yn sôn am ryfel ac yy ochr yn ochr â'r adrannau mwy niferus, mae'n siŵr gynna i, sydd yn argymell heddwch. Wel dyna ydy'r trydydd felly gwestiwn sydd gynna i ynglyn â'r dull yna ydy ydy pobl yn yr unfed ganrif ar hugian mewn gwirionedd yn ddigon hyddysg yn ei Beibl i fedru gweld y darlun yn ei gyfanrwydd? dwi'n rwan ma ma rw canolbwyntio ar adrannau unigol, ar adnodau unigol a wneir gan amla, yn hytrach na trio cymryd i ystyried, i ystyriaeth y, y ddystiolaeth feiblaidd ar ei hun. Wel, i ddiweddu, mae yna un dull arall sydd i mi yn llawer iawn mwy atyniadol nag unrhyw un o'r dulliau dwi wedi grybwyll hyd yma, a dwi yn ymdrin â'r dull yma yn y benod ola uh, o'n cyfrol. Taswn ni yma heno yn hwrtio nofel, mae'n debyg mae'r peth olaf os o'n ni yn ei wneud fydda datgelu sut mae'r nofel yn gorffan. Felly os ydach chi am wybod mwy am y dulliau dwi wedi grybwyll heno ac uh, gwybod mwy am y dull mwy deniadol yn yn hyd i, wel, mae'r un Moral Bible ar werth am bris.